Robin.
Joël.
Hues du eigentlech sou eppes wéi een, eng bescht Frëndin?
Net wierklech, ech hunn sou e Village. An du? Also ech hunn, ech hu keen Duerf vu Leit, mee ech hunn Och net wierklech eng Persoun wou ech dee Label elo onbedéngt giff ginn. Also dat huet sech iergendwéi bësse sou verflüchtegt, datt een eng Persoun hat där ee kinnt sou een sou een Titel ginn. Och wann et iergendwéi awer sou puer Persoune gëtt deenen ech deen Titel am léifste giff ginn, sou als quasi Ehrenabzeichen, mee dat huet net onbedéngt ëmmer direkt eppes domat ze dinn, wéi wichteg se dann wierklech sinn, mee éischter mat esou perséinlecher Geschicht an esou weider.
Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zur Sexualitéit, vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Ma hallo an häerzlech wëllkomm an der neier Episod vum Méi wéi Sex. Dir kënnt et vläit erroden, haut schwätze mär iwwer Frëndinneschaften, mee Och méi spezifesch iwwer queer an net monogam Frëndinneschaften. Joël, firwat gëss du dann kenger enger Persoun dee Label vu beschte Frënd, bescht Frëndin oder alles derzwëschen oder ausserhalb?
Also wou s du dat Thema virgeschloen hues, hunn ech mer fir d'éischt mol esou d'Fro gestallt, ok, wat heescht dat iwwerhaapt, eng queer, net monogam Frëndinneschaft? An ech loossen dat Queert elo mol einfach op der Säit, mee ech mengen, datt et einfach wichteg ass an datt mer herno och vläicht nach eng Kéier kënnen driwwer schwätzen, wat et, also wéi vill verschidde Bedeitungen et kann hunn, dat Wuert. Mee dat net-monogamt, dat fannen ech an deem Sënn och interessant, well ee jo Och wann ee monogam lieft a senge romantesche Bezéiunge meeschtens e puer Frënd, innen huet, mee déi sinn dann an enger anerer Relatioun zu engem, an enger anerer Wichtegkeet a wéi mer dat elo mat deem Beispill vu Bescht Frënd, in skizzéiert hunn, jo och oft dann ënnerteneen nach esou, also dat do ass mäin beschte Frënd, dat do sinn esou Meng, dat dat do ass meng Clique. An dann hunn ech nach ganz vill Leit, mat deenen ech iergendwéi bekannt sinn. An dann hunn ech vläicht nach zwee, dräi Leit vun der Aarbechtsplaz, mat deenen ech iergendwéi besser sinn. An am beschte mixen déi sech ni. An et gëtt awer iergendwéi eng ganz kloer Hierarchie a mengem Kapp. An a mengem Kapp gëtt et déi net. An da ass alles e bësse méi diffus. An ech hunn och d'Gefill, dat sech halt esou déi Frëndinneschaften entwéckelt hunn an also wat ech gesot hunn mat ech giff Leit deene gär deen Titel gären esou als Éierentitel verleien heiansdo an heiansdo soen ech dat och wann ech eng Persoun muss beschreiwen da soen ech dat ass meng bescht Frëndin oder esou einfach well dat schonn extrem laang Frëndschafte sinn déi déi do entstane sinn. Mee ech hunn awer d'Gefill dat een och heiansdo kann Leit kenneléiere mat deenen een sech dann super schnell ufrënnt an een d'Gefill huet esou, ok mir kennen eis zwar réischt zwou Wochen, mee a Wierklechkeet fillt et sech u wéi mir eis géife schonn 20 Joer kennen an esou ass déi Wichtegkeet dann iergendwéi genau esou do wéi bei laange Frëndinnenschaften an dofir géif ech einfach soen, jo dee Label deen dee passt net esou richteg. Mee elo gi ech awer nach gär wëssen, wat mengs du mat dengem Duerf? Ma ech si ganz bei där, mat wat sou Hierarchien ugeet. Ech definéiere mech als Relationship Anarchist, wouriwwer mer eng Kéier eng separat Episod kënne maachen. Mee ganz wichteg dobäi ass fir mech, dass ech meng d'Mënschen a mengem Liewen net op Grond vun hire Labels an eng Hierarchie setzen. Also just well s du mäi Partner bass, heescht net, dass du méi wichteg bass wéi meng Frënn. Oder just well mär e bëssi DNA deelen, heescht net, dass du virun anere Leit kënns, mat deenen ech keng DNA deelen. Oder dofir probéieren ech sou vill wéi méiglech wéi am Fong vu Labels fort ze bleiwen. An dat dréckt sech halt och a menge Frëndinnenschaften aus. An vue dass ech heiansdo och mega vill Problemer hunn fir sou. tëscht Frënd innen a Partner innen ze differenzéieren, beziehungsweis meng Partner inne sinn déi Persounen, mat deenen ech ausgemaach hunn, dass mer Partner inne sinn. An ech weess och, wat dat fir mech bedeit. Mee wann een dat awer vu bausse kuckt, da sinn déi Bezéiungen, déi ech zu menge Frënn hunn, immens ontypesch. An heiansdo fillt et sech esou un, wéi wann dat Wuert Frënn, a wat esou gesellschaftlech domat associéiert gëtt, net genuch ass, fir dat auszedrécken, wat ech fir déi Leit fillen an och wéi déif déi Bezéiungen am Fong sinn. An dofir benotzen ech am Fong, wann ech iwwer all d'Leit a mengem Liewe schwätzen, och vill vun deene Leit, déi immens tëscht oder ausserhalb vun deene Kategorië vu Frënn a Partner, in stinn, da benotzen ech am Fong gären de Begrëff mäin Duerf, einfach well Schonn en Duerf steet fir mech fir Kommunitéit, fir Community an och fir e Support Network an dat ass einfach dat, wat déi Leit fir mech sinn. A jiddwereen an deem Duerf erfëllt eng aner Roll fir mech, och wann dat elo immens utilitaristesch kléngt an e bëssi eekleg ass fir ze soen, mee esou, ech gi fir verschidde Saache, fir verschidden Needs bei verschidde Leit heiansdo An et gi Leit, mat deenen ech vläit léiwer kuschelen, wann ech dat emol brauch, an et gi Leit, mat deenen ech dann awer léiwer Saachen duerchschwätzen, oder Leit, mat deenen ech mech einfach mega gutt oflenke kann. An deemno wat ech grad néideg hunn, ginn ech bei verschidde Leit, an si sinn awer all mega indispensabel als Deeler vu mengem Duerf, vu mengem Support Network. An ech mengen, datt esou wéi ech meng Frëndinneschafte liewen, oft géint dat oder oft net esou ass wéi gesellschaftlech Frënd innen esou beduecht ginn, well ech menge gesellschaftlech ass et esou, du hues deng Partnerpersoun an do grad an der Monogamie, du hues deng Partnerpersoun an et si verschidde Saachen déi einfach fir déi Partnerinnenschaft reservéiert sinn, zum Beispill physical intimacy Fir munch Leit ass dat nëmme Sex, mee ech weess awer och, dass fir vill Leit et schonn en Thema ass, wann hir Partnerpersoune mat anere Leit kuschelen. Oder och esou deng Partnerpersoun ass déi éischt Persoun, bei déi s de gees, wann s de e Problem hues, deng Haaptuspriechpartner in. An da kënnt normalerweis entweder deng Famill, oder wann s de keng gutt Bezéiung zu denger Famill hues, da kënnt an der Hierarchie iergendwann esou däi Best Friend, dee bësse sou meeschtens Gesellschaftlech akzeptéiert ass dat eng Persoun vum selwechte Geschlecht, fir datt och nëmme keng Jalousie an der heteronormativer, monogamer Welt opkënnt, bei déi s de dann nach vläit fir esou emotional needs gees a fir vläit eng kleng Range un esou physical needs. An dann kommen, wéi s du soos, iergendwann esou nach esou jo esou al Frënn, esou e bëssen esou an der Peripherie, ganz an der Peripherie sinn dann iergendwann esou d'Leit vun der Aarbecht, mat deenen ee gutt eens gëtt an mat deenen een heiansdo mol vläicht eemol de Mount no der Aarbecht nach e Béier drénke geet etc etc. An ech fannen dee Gedanke mega schued a mega limitéierend an esou meng Frënn als virun allem esou als e Konzept, als e Support Network, meng Frënn si mat déi wichtegste Mënschen a mengem Liewen an Déi Positioun a mengem Liewen ass einfach immens wichteg fir mech an ech fannen, zumindest a menger Erfarung, huet Monogamie mer mega erméiglecht fir vill méi déif Frëndinneschaften ze bilden, wéi dat virdru méiglech war. Wat am Fong mega oft ausdréckt, wéi atypesch meng Frëndinneschaften esou vu bausse sinn, esou duerch eng gesellschaftlech normativ Lëns, ass dass meng Frënn an ech mega oft gefrot ginn ob mir zesumme sinn, ob mir daten oder ob mir matenee Sex hunn, wat fir munch vu menge Frënn de Fall ass, awer fir déi allermeeschten net, an dass meeschtens grad mat deene Leit mat deenen ech am Fong déi am mannste sexuell Bezéiungen hunn, dass ech oft gefrot ginn sou, hey dir sidd awer eng mega cute Koppel oder hey dir date iech dach bestëmmt, an Jo, mir sëtzen am Fong just kuschelend do an si mega intimate mateneen. Mee jo, dat ass ëmmer rëm witzeg, wéi schéin dass dat Leit duerchernee bréngt. Mhm, dat kennen ech, och wann ech mat deene Leit net wierklech gekuschelt hunn, mengen ech op d'mannst. Also virun allem aus menger Jugend, dat dat oft iergendwéi ugeholl ginn ass, dat ech eppes mat deene Leit hätt, mat deenen ech halt einfach gutt befrënnt wier an deelweis dann och e bëssen esou zu, dat dat déi Leit zur Verzweiflung bruecht huet, well déi dann wollten mat hirem grousse Crush flirten op iergendenger Party an deen dann guer net interesséiert war, well ech jo mat dobäi war an esou Jo ech duecht du wiers mat deem zesummen an ass dann iergendwéi esou herno erauskomm an esou nee mir si just einfach gutt eens gi mateneen an du häss einfach kinnten däin Flirt Move man an jo mat net Monogamie hätt een dee Problem souwisou net gehat ne also wann een dovunner ausgaange wier oder dat eng Optioun geweecht wier dann da wier dat jo och guer kee Problem geweecht. Um, ja, also ech fannen et interessant, wat s de alles esou iwwer, iwwer Besoinen och erzielt hues. Ech géif gär vläicht e bësse méi doriwwer schwätzen. Du hues elo vill iwwer, iwwer Kuschele gesot. Wat gëtt et dann soss fir Besoinen, déi esou erfëllt ginn? Also physical intimacy ass a big one fir mech, definitiv. Och well déi meescht, also nee, well meng Partner, innen am Fong ausnamlos alleguerten op d'mannst 200 Kilometer wäit fort wunnen an ech déi net sou oft gesinn oder souguer wann ech se méi oder manner reegelméisseg gesinn, dann ass et trotzdeem, wann ech grad mol en haarden Dag hunn, ass et trotzdeem schwéier heiansdo fir einfach mol spontan zwouenenhallef Stonn an en Zuch ze sprangen an éischt wouhin ze fueren, grad wann een den Dag drop Aarbecht a Cours huet. Ech mengen e ganz groussen ass fir mech sou emotional needs, dat heescht einfach jo wann mech iergendeppes bedréckt ass et normalerweis net mäin éischte Reflex fir bei meng Partner, innen ze rennen, sou heiansdo schonn, mee meeschtens awer net a meeschtens hunn ech dann oft eng ganz bestëmmte Persoun am Kapp an dann. Och Leit, mat deenen ech einfach Zäit verbréngen a fun Saache maachen, sinn och oft meng Frënd, innen déi éischt Leit, déi mer an de Kapp kommen. Also grad esou, ech ginn immens vill op Concerte mat menge Frënd, innen. Mir organiséieren eis eege Concerten, mir maache Pläng mateneen a mee zum Beispill och, ech hunn eng befrënnte Persoun, mat där mir am Iwwerleeë sinn, ob mer iergendwann sollen zesumme plënneren. well mer einfach wahnsinneg gutt zesummen existéieren, sou koexistéieren, mir sëtzen heiansdo stonnelaang zesummen op der Couche, allebéid un eisen eegene Saachen ze schaffen, mir si mega gär mateneen zesummen, sou an deem jeeweils anere senger Präsenz, mir giffen och bestëmmt mega gutt als Housemates fonctionnéieren, sou eng vu senge Liblingsbeschäftegungen ass einfach fir mech ze kachen, während ech op menge Saache schaffen, an duerno maan ech dann d'Spull, an mir hunn awer guer keng romantesch oder sexuell Bezéiung zueneen. A wäerten dat och, also deen, de Gedanken dorun ass fir eis allebéid e bëssi absurd. Jo, wéi gesot, ech hu ganz vill Besoinen a ganz vill Frëndinnenschaften, déi immens atypesch sinn an, oder och wann ech e mega schlechten Dag hunn an ech brauch einfach just eng Ëmaarmung oder ech muss bei iergendengem an den Äerm leien a e bëssi kräischen, dann hunn ech zwee, dräi Leit am Kapp, déi ech direkt giff uruffen, déi awer net meng Partnerpersoune sinn. Ech weess och net, wéi sech dat giff änneren, wann ech giff méi nobäi bei enger vu menge Partner. Persounen wunnen. Ech mengen, dass ech och dann heiansdo giff méi op déi Persounen zréckgräifen, mee bestëmmt awer net exklusiv, well et mir mega wichteg ass fir mäi Support Network och sou divers wéi méiglech ze halen, well wa meng Partnerpersoun weess, ech sinn déi eenzeg Persoun, mat där Robin schwätzt iwwer gewësse Saachen, dann ass et och mega schwéier fir si fir nee ze soen, wa se eng Kéier keng Capacitéiten huet oder keng Zäit huet. A meng Partnerpersoun, an déi wëssen dat och alleguer, dass ech op d'mannst nach fënnef aner Leit hu mat deenen ech mega gär géif doriwwer schwätzen a mat deenen ech mech wuel fillen an déi mech gutt kennen a mat deenen ech déi emotional Intimacy hunn, dann. ass et fir all Bedeelegter och méi einfach fir ze soen, hey, ech hunn dech mega gär, ech wëll fir dech do sinn, mee haut geet et einfach net. An dann ze wëssen, dass déi aner Persoun net komplett an de Koup fält, mee Leit bei hir huet. Wéi eng Besoinen erfëllen deng Frënd, innen da fir dech, Joël? Ech muss éierlech sinn, datt ech relativ wéineg Frënd, innen hu mat deenen ech wierklech intim sinn oder halt esou Physical intimacy hunn, virun allem. Intimitéit ka jo och emotional sinn oder duerch, duerch Gespréicher oder einfach duerch dat een iwwer Gefiller schwätzt. Mee grad esou physesch Intimitéit hunn ech éischter wéineg Frënd, innen, mat deenen ech dat hunn oder deelen. Woubäi ech awer driwwer schwätze ganz interessant fannen an och en interessanten Aspekt fannen, dee mer momentan éierlech gesot e bëssen, e bësse feelt, wou ech net esou vill Leit hunn, mat deenen ech iwwer esou Saache schwätzen, schwätze kann oder wëll, fannen ech awer een zimmlech wichtege Punkt eigentlech, also am Fong e Besoin, dee grad net esou erfëllt gëtt. An Wat ech halt och einfach spannend fannen ass wéi vill verschidde Saachen ee maache kann an halt je no Interessenslage ee mat verschiddene Leit Saachen organiséiere kann oder, also du hues elo vu Concerte geschwat, mee et gëtt jo och Leit mat deenen een, keng Anung, gäre Filmer kuckt a vläicht och gäre Filmer kuckt déi halt grad d'Partner, innen net gäre mat engem kucken. Esou e Projet wéi zum Beispill zesummen eng Serie kucken, kann och esou eppes sinn. Jo, ech fannen och déi Saachen, wéi sech gemeinsam inspiréieren, fir ze schaffen oder fir Konscht ze schafen. An awer och déi Geschichte vun virenee kachen. Ech hunn eng Frëndin, déi extrem gäre Leit bei sech aluet a bekacht. An ech fannen dat Wonnerbär, ech sinn normalerweis éischter déi Persoun, déi seet, jo da komm mir kachen zesummen, komm mir iwwerleeën eis eppes zesummen. An him ass dat awer onangenehm. Also hatt wëll dat net, hatt wëll Leit alueden an da vu vir bis hanne verwinne quasi kulinaresch. An dat war am Ufank schwéier fir sech drop anzelossen, muss ech soen, mee elo fannen ech dat am Ufank zimmlech cool, sou ok, jo dann loossen ech mech elo emol bedéngen. Dat Erfëllt dir iergend een Need an an ech fannen et einfach cool. Dat heescht, dat sinn zum Beispill sou Besoinen, déi, oder och wann dat net onbedéngt e Besoin war, mëttlerweil ass et ee ginn, déi dann erfëllt kënne ginn. Ech hunn mam Kelly eng Episode opgeholl virun enger Zäitchen, dat ass schonn e puer Joer hier. Do hu mer zwar aus enger ganz anerer Perspektiv geschwat an mat enger ganz anerer Fro si mer an d'Gespréich eragaang, nämlech mat der Fro, Ech wëll eppes vun dir, mee wat eigentlech? An do hu mer dann iwwer déi verschidde Forme vun Unzéiung geschwat An awer och zimlech vill iwwer queer platonesch Bezéiungen a wat fir verschidde Méiglechkeeten et am Fong gëtt, fir eppes mateneen ze hunn oder iergendwéi mateneen fireneen do ze sinn. Jo, also mir hunn dat dann éischter aus esou enger anerer Perspektiv vun ech wëll eppes vun dir, mee ech si mer nach net ganz sécher wat, Geschwat an ech fannen deen dee Friend Crush den Squish gëtt en genannt an der Episod hu mer eis ganz vill esou Wierder raus gesicht aus engem Tumblr Post wou déi verschidden Relation-based type of attraction wéi dat op Englesch esou schéin heescht virgestallt gi sinn. Ech fannen dat och e ganz, e ganz interessanten, ganz interessant Gefill. Ech hunn dat virdru menge scho bëssen esou ugedeit an et entfält mer ëmmer erëm, datt et dat gëtt, datt een wierklech kann esou e Frëndschaftscrush hunn a sech kann quasi an eng Persoun verléiwen oder verfrëndschaften, esou grad am Ufank vun enger Frëndinnenschaft. Kenns du dat och an a wéi wéi stellt dat dann deng Relationship Annecy a Fro oder och net a Fro? Ech kenn dat esou gutt. Ech soen ëmmer ech sinn a little bit in love with all of my friends, einfach well They are amazing, sou wat soll ech da soen? Wa se net sou cool wieren, da wéilt ech net sou vill mat hinnen ze dinn hunn, sou. An se si wonnerbar Mënschen. An ech mengen, dat ass och eppes, wou ech, wou ech laang Zäit a mengem Liewe ganz verwirrt dervu war, einfach well duerch sou déi Lëns vun der Monogamie hunn ech halt geduecht, ok, romantesch Gefiller jedwedeger Aart, jedwedeger Intensitéit si fir eng Persoun reservéiert an iergendeppes ass falsch mat der, wann s de ëmmer erëm fir sou eng Persoun schwärmst an bëssi sou dat ho, they are so cool hues an ech mengen dat ass och eppes wou mer net Monogamie a grad sou dat deen dat theoretescht Framework vu Relationship Anarchy immens gehollef huet well ech hunn d'lescht e ganz gudden Text gelies, ech kann deen och gär verlinken an der an der Infobox, mee datt mir am Fong als Gesellschaft dozou tendéiere fir. Bezéiungen an Bezéiungskategorien duerch d'Presenz oder d'Ofwiesenheet vu Sex an oder Romanteschkeet ze definéieren. Dat heescht, du hues am Fong esou, jo, eng X an eng Y-Axis, kanns de soen. Op der enger Achs hues de Sex mat deem engen Extrem, Presenz, an op deem aneren Extrem, Absence. Op der anerer Achs hues de dann Romanteschkeet, op deem engen Extrem Uwiesenheet an op deem aneren Extrem Ofwiesenheet. An da kriss de am Fong véier Quadranten, véier Kategorien, véier Boxen. An d'Partner, inne giffen jo dann an Sex a Romanteschkeet falen, Frënn falen an, bah, kee Sex, keng Romanteschkeet. Leit wéi, ech weess net, Friends with Benefits fale jo dann vläit an Sex, mee keng Romanteschkeet etc. An wat mir wierklech gehollef huet ass fir dat opzebriechen an fir dat net als sou, bah, 4 Boxen ze kucken an och net nëmmen zwou Achsen, mee et sinn der wahrscheinlech fënnef oder souguer méi, mee dat Ganzt ass méi esou e Spektrum ze kucken, wou ech mat verschiddene Leit ganz individuell Zesummestellunge vun all deenen Aspeen hunn a wéi gesot, ech si mat all menge Frënn sinn ech, jo, sinn e bëssi an all meng Frënn verléift, op d'mannst e bëssi an. Dat huet mer och wierklech gehollef fir meng Attraktiounen besser ze verstoen. Ech ka mech och nach ganz gutt un déi Episod déi s du do erwänt hues erënneren. Ech hunn déi nämlech als, bah, zimmlech jonk Persoun gelauschtert. Ech mengen deemools wäert ech da wuel 17 gehat hunn oder souguer nach méi jonk, vläit 16, 17, an dat huet dat wierklech immens fir mech op de Kapp Kapp gestallt fir erauszefannen, damn, jo, ech kann och einfach mega begeeschtert vun enger Persoun sinn an trotzdem net mat hir wëllen an d'Bett klammen an trotzdem net a si mega staark verléift sinn an, Ech kann och einfach nëmmen sou eng kleng Prise vu romantesche Gefiller fir eng Persoun hunn, fir et bëssi spicy ze halen. Mee dat stellt awer natierlech och a Fro dann, wat sinn iwwerhaapt romantesch Gefiller? Wat eng Fro ass, op déi ech nach ëmmer keng Äntwert fonnt hunn an ech hu scho vill a laang driwwer nogeduecht. Mee jo, doduerch dass een einfach verschidde Saachen net exklusiv fir eng Persoun hält, gëtt et dann och vill manner wichteg fir dat ze definéieren. Well am Endeffekt ass et och egal, fir mech zumindest, wat romantesch Gefiller sinn a fir wien ech se hunn oder net, well et definéiert meng Bezéiungen net méi. Heiansdo déi Persoun, vun där ech virdru geschwat hunn, mat där ech eventuell wëll zesumme plënneren an och eng gewësse Form vu Liewen opbauen. Mir bezeechnen eis heiansdo als Partnerpersounen oder als queer-platonesch Partnerpersounen, einfach well mer scho consideréieren e gewëssene Commitment zu eneen ze maachen an eist Liewen ze deelen a sou Saachen an dat consideréiere mär alle béid als Partnerinneschaft oder als Aspect vun enger Partnerinneschaft an ech brauch keng romantesch Gefiller oder sexuell Gefiller fir déi Persoun, fir déi Commitments anzegoen a fir dee Liewenswee mat deem Mënsch zumindest fir eng Zäit ze goen, soulaang et fir eis passt an gläichzäiteg. Ech kann och hypothetesch mega verléift an eng vu menge Frëndinne sinn an gläichzäiteg genau wëssen, dass ech déi Saachen vun esou Partnerinneschaft, wat ech domat associéieren, nimools mat där Persoun wëll hunn, well et einfach net passe giff oder net klappe giff oder ech dat och einfach net wëll. An et mécht am Endeffekt och keen Ënnerscheed, well wéi gesot, ech sinn net méi. dorop ugewisen, dass ech mech rechtfäertege muss, an deem Sënn vun, ah nee, mäi monogame Frënd, ech hu keng romantesch Gefiller fir déi Persoun, well sinn der trei a Romantechkeet ass fir dech reservéiert. Wéi empfënns du dat? Ech fannen alles, wat s de gesot hues, zimlech novollzéibar. Et freet mech och, dat déi Episod e bleiwenden Androck hannerlooss huet, net just bei mir, mee och bei anere Leit. Well fir mech war dat och eng zimlech Relevatioun, doriwwer ze schwätzen an dat esou dann och während dem Gespréich iergendwéi esou kënnen opzedröselen. Ech fannen déi Quadranten, déi s de gesot hues, interessant. A fir mech stellt sech elo e bëssen d'Fro, Wat ass dann am Fong eist Briecheisen? Ass et net monogam oder ass et queer? Well mir hu jo an eisem Titel béides dran an ech hunn mech gefrot, ob et iergendwéi, ob béides iergendwéi d'Briecheisen ass, wat dat Ganzt futti mécht oder ob eent dovunner méi grouss ass. Ech hat elo gesot, am Fong ass et och esou e bëssen eng, e Queering vu Bezéiungen, wann ee se halt net als strikt Këschte gesäit, mee als e Spektrum oder als en e Netzwierk vu verschiddene Saachen, als Checklëschten, déi ee ka gemeinsam ofaarbechten a kucken, wat fir Boxen ticke mer dann a wat fir net. An, also dat ass jo ganz individuell, sou vu Frëndschaft zu Frëndschaft, vu Frëndinnenschaft zu Frëndinnenschaft verschidde wat, wat fir Aspekter matkommen a wat fir net. Also du hues d'Zesummeliewen zum Beispill ugeschwat, dat si jo Saachen, déi kann ee sech mat verschiddene Leit virstellen a mat verschiddene Leit net. An dat verännert och eng Frëndinnenschaft. Et entsteet vläicht eng doduerch, mee och wann een da vläicht nëmmi zesumme wunnt, dann huet een awer nach entweder positiv oder negativ Gefiller op déi Zäit. Also dat sinn dann och iergendwéi aner Bezéiungen, wéi mat Leit, also et schwätzt een da iergendwéi an et fillt een och anescht deene Leit, wéi wann een net mat hinnen zesumme gewunnt huet eng Zäit laang. Also Mir hate meng ech och d'Beispill gemeinsam Verantwortung fir eppes iwwerhuelen, also sief et e Kand oder en Déier oder eng Planz, dat jo et hänkt e bëssen dovun of, wéi grouss de Level vum Commitment ass a wéi vill sech ee sech zoutraut, ne? Mee och eng Planz kann ee gemeinsam um Liewen halen oder halt och net. Genau, ech si lo bëssen, ech si lo bëssen ofgeschweift, mee ech fannen et interessant ze kucken, jo, ass et am Fong dee net monogame Brëll oder dee queere Brëll, duerch deen déi Siicht op Frënd, inneschaften esou dann anescht gemeet gëtt oder ob déi déi Siicht op Frëndinnenschaften sech dann verännert. An ech mengen dat et béides ass. Also d'Siicht dass vläicht och ee Brëll mat mat zwee verschiddenen Lënsen op deen een da kuckt, esou ee rouden an den an de bloen an da gesäit een een 3D Bild wou virdrun en just nach en 2D Bild war an een vill Saachen net erkannt huet. Ech ginn der do ganz Recht. Ech mengen, dass et, also schonn wann ee just deen ee Brëll undeet, dann huet ee schonn en Deel vun der Léisung. Ech denken och, dass et méi komplex ass wéi nëmme queer, net monogam. Mee ech fannen, dass dat eent definitiv net ouni dat anert geet, an deem Sënn, dass ech och ganz vill queer monogam Mënsche kennen, déi dann trotzdem, déi aus hirer Heteronormativitéit erausgebrach sinn an dann trotzdem nach un deene Saache festklammere wéi Exklusivitéit a Monogamie an dann och net déi Frëndinnenschaften hunn, déi ech hunn, a gläichzäiteg kennen ech awer och net-monogam Mënschen, déi sech awer als hetero definéieren oder och net, mee awer einfach nach net aus der Heteronormativitéit rausgebrach sinn a fir déi et dann och immens schwéier ass, fir aus

Natierlech och mat enger Mëschung vun enger, also enger gehöreger Portioun Net-Monogamie derbäi. Einfach doduerch, dass ech wierklech vill ugefaangen hunn driwwer nozedenken, wat bedeit Romantik iwwerhaapt fir mech an wat si romantesch Gefiller an wéi dréckt sech dat aus an wat seet d'Aro-Theorie dozou an d'Ace-Theorie. Grad och, well déi jo natierlech ganz bewosst ganz ferm dovu fortginn, fir ze soen, mir definéiere Bezéiungen a Bezéiungskategorien duerch Sex a Romanteschkeet. An dat huet mer mega vill gehollef, fir mech domat ausernanerzesetzen a fir dat och ze hannerfroen a bëssi aus der Fënster ze schmäissen. An ech menge wat mir och mega vill hëlleft, datt meng Frëndinnenschaften esou wichteg fir mech sinn, ass, datt ech meng Frëndinnenschaften oft als méi liicht a méi einfach weiderhuelen. An dat ass och eppes, wou ech mengen, zum Beispill nach awer deelweis mega a Mononormativitéit festgesat sinn oder wou mer gesellschaftlech Norme bëssi hëllefen, well Partner, inne si fir mech en zimlech héije Stake. Dat heescht, ech sinn do och oft nervös an ech hunn d'Gefill, dass dat awer vill bedeit. An doduerch, dass Frëndinneschafte gesellschaftlech sou bëssi soen, a jo, huet een halt, Mee mengt net esou vill ass, fällt et mer och méi liicht viru Frëndinneschaften méi gechillt runzegoen. A wéi gesot, ech hu Frëndinneschaften, déi sech am Fong net vu menge Partnerinneschaften ënnerscheeden, ausser doduerch, dass mer se net als Partnerinneschaften definéiert hunn an och net déi, Erwaardungeren doru gesat hunn an ech fille mech mat deenen awer vill méi liicht an ech maache mer vill manner Stress derwéinst, grad och well, wéi gesot, d'Erwaardungen, déi gesellschaftlech Erwaardungen, an ech mengen, esou vill wéi mer se och heiansdo haassen, mir sinn awer all an dëser Gesellschaft grouss ginn a mir sinn nach ëmmer där Gesellschaft ausgesat a mir hunn net nëmmen en Effekt op si, mee si huet natierlech och en Effekt op eis an ech mierken einfach, dass ech u meng Frëndinneschaften. Jo, dass ech einfach d'Gefühl hunn, dass vill manner Erwaardungen do sinn, wat mer mat Partnerinneschaften nach hensdo mega schwéier fällt. Traditionell giff ee jo, also wann een dat elo wëllt analyséieren, wat s de gesot hues, an ech mengen dat geet ganz ville Leit esou, dat geet mir op jiddefalls och ganz oft esou, da giff ee jo soen, okay, Bezéiungen oder eng Bezéiung, wann een eng, monogam Bezéiung huet, dann huet déi jo ëmmer eppes mat, mat engersäits eng, vläicht engem Muechtverhältnis ze dinn an anersäits engem ökonomesche Verhältnis. Also et ass een zesumme mat enger Persoun, well ee gemeinsam eng Liewensgemeinschaft bilt, een Haushalt bilt an halt e gemeinsamt Akommes huet a vläicht och gemeinsam Kanner huet, ëm déi ee sech këmmert a sou weider. An natierlech ass do dann einfach vill méi um Spill, am schlëmmste Fall däi Liewen, also oder däin halt däin Auskommen sou an do wou s de wunns. Dat heescht, dohier kinnt een dat jo schonn iergendwéi erklären. Mee vue datt dat jo net de Fall ass bei dir an bei mir jo och net, Stellt sech déi Fro jo en enker anescht, ok, wouhier kënnt dann déi Liichtegkeet bei Frëndinnenschaften an dat méi Seriöt bei Partnerinnenschaften? An ech giff soen, also du hues dat elo scho gesot, sou jo, den Afloss vun der Gesellschaft an och einfach déi Erwaardungen, déi mer dru sinn. An eppes, wou ech ganz staark gemierkt hu wéi d'Erwaardunge sinn, ass, wann een dann zum Beispill Schluss mécht mat enger Persoun an da muss een All Persoun, där een dann begéint, mat där een befrënnt ass oder bekannt ass oder wat och ëmmer, Famill ass, da muss een där iergendwéi dovun erzielen, ok, mir sinn elo net méi zesummen. A wann ee Sträit mat enger Frëndin, mat engem Frënd huet, da muss een dat net onbedéngt zielen. Esou, dann zielt een dat vläicht iergendwann esou niewebäi. Mee et ass elo net iergendwéi esou eppes, wat esou grouss gemeet gëtt a wat esou wichteg schéngt. Bon, ech mengen, d'Erklärung hei, déi aus deem Ökonomesche kënnt, och wann déi haut vläicht net méi esou, fir vill Leit vläicht net méi esou wichteg ass oder fir verschidde Leit net méi esou wichteg ass. Mee jo, also et ass schonn einfach och krass, wéi esou, wéi esou Wierder an esou en, jo, du kriss elo esou e Status, dann einfach och d'Denke verännere kënnen. An Ëmsou méi interessant, wéi halt een anert Nodenken iwwer Frëndinnenschaften vläicht Denken an déi aner Richtung ännere kann.
Jo, ech mengen, et gëtt heiansdo e bëssi vernoléissegt, wéi krass dass Labels och einfach eng sozial Funktioun hunn, déi och heiansdo, also et gëtt jo ëmmer gesot, Labels sollen deskriptiv sinn, net preskriptiv, dat heescht, si solle beschreiwen, wat eng Bezéiung ass, an hir net virginn, wat se ass. Méi sozial ass dat jo eng Kéier an Interaktioune mat anere Leit, déi ausserhalb vun der Bezéiung stinn, eng Kéier ganz anescht. Also ech mierken och einfach ganz staark zum Beispill, ee vun de Grënn, firwat ech déi Persoun, déi befrënnte Persoun, vun där ech elo déi ganz Zäit geschwat hunn, net als Partner bezeechnen, ass, well ech genau weess, dass dat immens vill Associatiounen an och Erwaardunge bei anere Leit oprifft wann ech hinne soen déi Persoun ass my partner, sou wann ech menger Mamm géif soen déi Persoun ass my partner, wat fir meng Elteren dann immens kloer ass, ass jo dir hutt romantesch Gefiller fir neen an dir schlooft mateneen an dann ass och iergendwéi déi gewëssen Erwaardung vun oh mir invitéieren déi Persoun fir Familljenfeieren an also Partner ass jo och eng immens sozial Funktioun déi ee fir eng Persoun huet an ech weess dass wann ech menger Mamm géif soen hey déi Persoun ass my partner dass meng Mamm da wier ah Nach eng Persoun mat der s de knupps. An gläichzäiteg wann ech menger Mamm awer soe jo dat hei ass my friend, da weess ech och einfach dass vill manner Froe kommen, well soubal ech menger Mamm soen ech hunn eng nei Partnerpersoun, dann ginn ech an d'Kräizverhéier geholl fir annerhallef Stonn. Da muss ech, da kann ech frou sinn wann ech net nach d'Froen no der Penisgréisst muss beäntweren. An bei menge Frënd innen ass dat einfach iwwerhaapt net sou. An dat mécht et och einfach vill méi einfach, well duerch deen, doduerch dass dee sozialen Afloss an déi sozial Erwaardunge manner héich sinn, sinn natierlech och d'Erwaardungen unenee vill manner héich. An ech mierke wierklech heiansdo, wéi dass déi, jo, sozial Perceptioune vu Partnerinneschaften och ka mega mat mir messen, wa Leit dann och nëmmen de Geck maache vun, Haha, wéini plënnert der dann zesummen? Oder, Ech wäert wahrscheinlech an engem Joer méi an d'Richtung Amsterdam plënneren, wou och meng Partnerpersoun wunnt, eng vu menge Partnerpersoune wunnt, an och do schonn sou d'Seitenhiebe vun, hehe, wéini plënnert der dann zesummen, aha, gees, du hues jo schonn eng eng Wunneng, etc. Dat messt awer mega mat mengem Kapp, an dat ass och heiansdo eng mega Belaaschtung, well mir dat am Fong allebéid net wëllen, mee gläichzäiteg hunn dann da ganz Zäit iergendwellech Leit, D'Gefill, si duerften do matschwätzen, well mir Partner, inne sinn. A bei menge Frënn giff dat einfach kee Mënsch froen, sou. Hm, ech hu grad missen drun denken, dat eng vun deenen wéinegen Hochzäiten, op déi ech war a mengem Liewen, dat ech do mat enger deemoleger beschter Frëndin, hat ee mengt ech wierklech esou qualifizéiere kënnen, hi war, beziehungsweise vun där och ageluede gi sinn. A Dat fannen ech am Fong zimlech cool esou im Nachhinein, dat et jo dat mer do quasi net esou deen üblechen Truc gemeet hunn vun du bréngs däi Partner, deng Partnerin mat, mee hei ass einfach eng Frëndin, e Frënd matbruecht ginn. An ech kann mech, ech hu mech grad gefrot, esou wou s de dat gezielt hues alles, wat s de elo gezielt hues, ob mir deemools mat Froe konfrontéiert gi sinn, mä ech ka mech einfach net méi erënnern. An ech mengen, datt et der net vill gouf. Mee vläicht war dat och einfach, well op där Hochzäit souwisou alles e bëssen aneschters war wéi bei traditionellen Hochzäiten. Vun dohier. Ass dat vläicht grad esou gutt? Ech ka mer awer virstellen, dass einfach keen iech gefrot huet, well keen d'Gefill hat, iech froen ze mussen. Also ech muss dach éierlech soen, an dat ass mer elo réischt opgefall, wann ech Leit zesummen op enger Hochzäit gesinn, ass, also dann ass et esou selbstverständlech fir mech, dass déi Leit eng Koppel sinn. well dat einfach esou déi sozial Norm ass vun entweder du gees eleng op eng Hochzäit an da bass de deen traurege Sadsack, dee keen Date huet, oder du bréngs deng Partnerpersoun mat, oder zumindest en Date, eng Persoun, un där s de romantesch oder zumindest sexuell an hensdo och romantesch interesséiert bass. Also ech hätt iech warscheinlech och net gefrot, ass dat. Deng Frëndin? Wa sidd dir zesummen? Well ech, ech hat, ech hat am Ufank geduecht, ah, de Joel huet eng Frëndin, hie bréngt hatt mat op d'Hochzäit. Oh süß. Muss ech der éierlech soen, ech ka mer virstellen, datt ech do net déi eenzeg Persoun sinn. Du hues warscheinlech Recht. Also dat ass warscheinlech de Grond gewiescht, oder, oder och net, ech weess et net. Also et ass effektiv e bëssen an den, den Niwwele vun der Geschicht ënnergaang, oder an de Niwwele vu menger Erënnerung ënnergaang, de, wéi wéi dat deen Dag wierklech war. Mee jo, also warscheinlech ass et meeschtens einfach esou, wéi s du et beschriwwen hues, dat een einfach vu Saachen ausgeet an dat déi, jo, heteronormativ, monogam Mehrheetsgesellschaft halt einfach sech hir Meenunge schnell bilt an och iergendwéi net oft dorunner denkt, dat d'Saache jo anescht kinnte sinn, wéi si se erwäerden. Um, an dat bréngt mech op eng Fro, nämlech wou, wou d'clasht. Also hues du, hues du quasi esou token hetero Frëndinnen, déi halt net an dengem Duerf sinn an déi net verstinn wisous du souvill komesch Leit ronderech erëm hues. Ech mengen ech hu wierklech keng Token Hetero Friends, also ech mengen ech hu ech hu ganz wéineg Token Cis Friends, mee Token Hetero Friends hunn ech mengen ech, also et kënnt mer keen an de Kapp, keen eenzegen. Wéi ass dat bei dir? Ech hunn d'Gefill et gëtt der och ëmmer manner, mee et gëtt der awer. Also ech hu schonn d'Gefill, datt ech verschidde Leit einfach, mat deenen ech befrënnt sinn oder gutt bekannt sinn, déi jo einfach esou an enger anerer Welt liewen a wou et dann och heiansdo schwéier ass iwwer Saachen ze schwätzen oder ech se halt net erzielen oder net uschwätzen, well ech einfach d'Gefill hunn, ok dat ass esou en anere Planéit op deem s de grad dech befënns, dat du muss esou vill erklären, dat ass einfach bal onméiglech fir dat ze. fir do iwwerhaapt unzefänken an dann muss een halt probéieren äh, dat entweder zum schreiwen oder et auszelossen dat ass halt och net ëmmer dat allercoolsten mee ech denke mer jo heiansdo hunn ech einfach kee Bock fir dann stonnelaang ze erklären an dann och just nach doriwwer ze schwätzen mee jo dat ass da schonn einfach eng aner Form vun vun Frëndinneschaft oder vun Bekanntschaft wann een dann en e gewëssen Zougang net huet an dann awer iergendwéi an esou enger anerer Sphär ass an jo. Bon, een Aspect firwat ech keng hetero, cis Frënn hunn ass well ech einfach ganz éierlech gesot där Leit net méi vill iwwert de Wee lafen, well ech mer wierklech eng schéi confortabel Bubble gebilt hunn an anerersäits awer och einfach dass wann ech deene Leit iwwert de Wee lafen, dass ech einfach mierken dass ech esou gewinnt sinn un déi Zort vu Frëndinneschaft déi ech hunn an dass mer dat esou gutt deet an dass dat ass wat ech wierklech och immens jo dass dat einfach mäi mäi Wee ginn ass fir Frëndinneschaften ze bilden, zumindest enker, dass ech dat och mengen ech einfach net kéint mat Leit déi net do änlech denke wéi ech oder do net zumindest mega oppen derfir sinn. Also ech kéint wahrscheinlech emol, also wann ech eppes géif fannen, wouriwwer ech kéint mat enger hetero-cis Persoun schwätzen, da kéinte mer heiansdo vläit Kaffi drénke goen oder Gott weess wat. Mee dat géif awer keng mega enk Frëndinnenschaft ginn, mengen ech. Och einfach aus deem Grond. Mee woumat ech méi struggelen heiansdo ass, Ech fannen, wa Monogamie eng Funktioun huet, dann ass et, fir d'Illusioun vu Stabilitéit a Sécherheet ze vermëttelen. Ech soen Illusioun, well ech denken net, dass et wierklech méi Stabilitéit a Sécherheet vermëttelt wéi Net-Monogamie, mee awer déi Illusioun, einfach well doduerch, dass d'Liewe ganz kloer kategoriséiert ass an dass verschidde Saache fir verschidde Leit reservéiert sinn et cetera et cetera mécht d'Saach einfach e bësse méi einfach heiansdo. An heiansdo hunn ech strugglen ech awer mat der Komplexitéit vun der Fluiditéit u Gefiller a Relatiounen, déi ech mat Leit hunn. Et wär awer heiansdo méi einfach, wann ech einfach géif eng Persoun sichen, déi ech da bestueden, mat där ech Sex hunn, romantesch Gefiller, ech bestueden déi, mir hunn d'Haus a vläicht d'Kanner an all. Also, ne, et gëtt do och einfach e ganz klore Liewenswee vir. An deen, déi, jo, wéi gesot, dat ass déi Illusioun, déi ech menge vu Stabilitéit. An dann awer och, wat ech muss soen, ass, datt déi Frëndinnenschaften, déi ech hunn, si meeschtens an Netzwierker, also si meeschtens och a Frënd, Frëndesgruppen, wou dann och d'Leit änlech Typpe vu Frëndinnenschafte mateneen hunn. och immens déifgoend a sou, an ech muss soen, dass dat a menger Erfahrung ultra schéi ka sinn, mee dass et awer och einfach vill méi komplex ass an dass et och einfach, wann eng keng schif geet, da geet et richteg schif, einfach well d'Leit awer emotionally vill méi invested sinn an. Grad wann et, wéi gesot, Frëndesgruppe sinn, wou da vläit och nach verschidde Leit matenee Sex hunn an e Konsortium u Gefiller fireneen hunn, déi sech vläicht och nach ënnerscheeden et cetera. Jo, dat kann awer heiansdo zu vill Gestreits oder net vill Gestreits, mee zu vill Konflikt féieren, wat einfach heiansdo schwiereg ass ze navigaten, well et dann och all Mënsch betrëfft. Well dat si jo dann och normalerweis déi Leit, op déi s de zeréckfäls. Meng perséinlech Taktik ass, ech hunn zwee esou Frëndeskreeser, wou ech immens enk Frëndinneschafte mat Leit hunn, an déi allermeeschte Leit beweege sech net a béiden. Dat heescht, wann ech eng Kéier, bis elo ass dat nach net wierklech geschitt, mee wann ech eng Kéier mega dee Konflikt an engem Frëndeskrees hat an ech muss mat engem driwwer schwätzen, dee bëssi en Outsider ass, da ginn ech bei déi aner Frëndesgrupp oder bei Leit aus der anerer Frëndinnegrupp, well, jo, dat ass heiansdo mega scary, dass awer alles esou enk verwurzelt ass a jiddwereen awer en héichen emotional investment huet, obwuel et, bah, ënner Uféierungszeechen, nëmme Frëndschafte sinn. Also ech fannen dat mat der, mat der Stabilitéit extrem spannend, well, wou s de dat elo gezielt hues, esou datt et an der monogamer Welt méi einfach wier an datt een do esou de Wee virgezeechent huet, jo, et gëtt deen Escalator a wéi eng Bezéiunge sech soll entwéckelen a sou weider. Mee anersäits gëtt et dann och esou esou déi déi Lebensweisheiten wéi Bros before Hoes an ech weess net wat et nach esou gëtt. Oh Gott, jo.
Mee esou, also et gëtt schonn iergendwéi esou deen dat Gefill dat Frëndinneschaften esou, déi si fir ëmmer an Bezéiungen déi sinn eventuell méi méi fluid oder méi. Also déi, déi kënne méi séier erëm, erëm zerstéiert ginn an, a futti goen. Natierlech, iergendwann fënnt een dann the one, doriwwer hu mer jo och scho geschwat, an da muss ee sech déi Suergen net méi maachen an dann huet ee vläicht och net méi esou vill Zäit fir seng, fir seng Bros. Also et ass spannend, datt et déi Gedanken an der monogamer Welt och gëtt, mee datt se do eben dann net esou ganz zu Enn geduecht ginn, wéi se dat bei queeren a net monogame Frëndinneschaften dann gemeet gëtt an wou een dann halt kucke kann wat fir verschidde Besoinen erfëllen déi verschidde Leit déi ech hunn, wat fir eng ee Level vun Intimitéit wëll ech mat hinnen hunn, wëll ech mech mat hinnen ëm en Haus, e Kand, eng Planz, en Déier këmmeren, esou Geschichten An et, jo, sech dann esou een Netz bilt. An ech fannen déi Idee vum Backup, déi fannen ech extrem schlau. Also, dat ass natierlech elo e bësse vereinfacht a vläicht och e bësse béis gesot, mee et huet e bësse esou geklongen, ewéi, Ha, ech hunn e Backup. Mee op jiddefalls mengen ech och ëmmer gutt, fir Leit ze hunn, déi, déi einfach e bëssen ausserhalb vun engem, vun engem Netzwierk stinn an, an déi een an esou Krisefäll kann, ka froen. Also, dat ass dann net esou béis ausgedréckt. Ja, also et kléngt och immens utilitaristesch, och fir mäi Goût. An also dat, dat ass och näischt, dat huet sech einfach esou erginn a mengem Fall. Dat war elo näischt, wat ech mer deviously ausgeduecht hunn. Mee mëttlerweil huet sech dat awer immens, also dat huet sech einfach, wéi gesot, iergendwann esou erginn, dass ech déi zwéi Frëndinnekreeser hat. An mëttlerweil huet sech dat awer gutt bewäert, falls ech eng Kéier wierklech, ja, Kris an deem engen hunn, dass ech nach. bei deen anere ka goen. An dat ass och vläit, keng Anung, mäi klengen Trauma, mee ech schaffen immens gär mat duebelte Safety-Netz an allem. Joël, si mer op engem Enn ukomm? Bah, also ech menge mir kéinten nach dräi Stonnen heiriwwer weiderschwätzen, mee zumindest wier dës Episod op engem Enn ukomm. Ech menge jo.
Ech hunn op jiddwerfalls schonn erëm eng ganz Lëscht mat Themen, déi mer kënnen an deenen nächsten Episoden Iergendwann beschwätzen an ech hu enker vill geléiert a vill weider geduecht. Jo, same here. Maja, da bleift eis just nach iwwreg iech, boah, et ass scho Mee, bah, hoffentlech e schéine sonnegen Dag ze wënschen. Drénkt genuch an appreciéiert är Frënd, innen a vill Spaass! An denkt un är Backups. Ciao!
Eng gutt Fro. Gutt gefrot. Eng gutt Fro. Wat ass Spectatoring? Spectatoring ass d'Konscht, sech iwwer säi Kierper a säi Sex Suergen ze maachen, wärenddeems ee Sex huet. Et ass ee quasi en Spectateur beim eegene Sex, kuckt sech vu baussen no, beobacht a bewäert säi Kierper a seng sexuell Performanz. Am Ufank vu Kapitel 8 am Buch Come As You Are erzielt d'Emily Nagoski d'Geschicht vun enger Frëndin, déi Merit heescht. Amplaz déi schéin, prickelnd Sensatiounen a sengem Kierper wouer ze huelen, ass d'Merit a sengem Kapp mat ängschtleche Gedanke beschäftegt, iwwert d'Beweegunge vu senge Brëscht oder datt et d'lescht Kéier beim Sex keen Orgasmus hat. Besuergt iwwer dee Sex, deen et huet, amplaz dee Sex, deen et grad huet, ze genéissen. Wa mir spectatoren, da suerge mer eis. A Suerg ass de Géigendeel vun Erreegung. Suerg dréckt op d'Bremspedal vun eiser Loscht. A wa mer op dem Bremspedal sinn, dann empfanne mer manner Pleséier an hunn zum Beispill keen Orgasmus. Elo stellt der iech déi berechtegt Fro, Mee muss een en Orgasmus hunn? Nee. An dësem Fall geet et net ëm den Orgasmus selwer, mee dodrëms, sech kënnen op de Pleséier am Moment anzeloossen. An dat heescht och lasszeloossen. Hei eng kleng Umierkung, Falls du awer virwëtzeg bass fir méi zu Orgasme gewuer ze ginn, da lauschter déi nächst Rubrik vu Kapitel 8 zu How to Orgasm. Wéi kënne mir also eise Sex méi genéissen? Net virun allem Spectateure vum Sex sinn, mee aktiv un deene schéinen, entspanenden a flotte Qualitéite vum Sex deelhuelen. Mënschen, an dat ass nawell eppes wat eis vu villen anere Spezien ënnerscheet, hunn eng wonnerbar Fäegkeet, Mir kënnen eise Kapp leeden, amplaz datt eise Kapp just eis leet. Mir kënnen wouerhuelen, wat mer denken a fillen. An dann kënnen mer eppes domat maachen. De Schlëssel fir mat alle Forme vu Leeschtungsdrock oder Ängscht beim Sex ëmzegoen ass, wouer ze huelen, op wat mer eis fokusséieren an dann d'Opmierksamkeet dohinner ze leeden, wourop mer eis fokusséieren wëllen. Dat ass am Ufank méi einfach gesot wéi gemaach, mee mat e bëssen Übung geet et méi einfach. Hei ass wéi. Du stees zum Beispill an der Schlaang vun der Kees beim Cactus oder sëtz am Bus. Looss dech elo däin Otem wouerhuelen. Anootmen, pauséieren, ausootmen, pauséieren, anootmen, pauséieren, ausootmen, pauséieren. Zwee Otemzich einfach esou. Huel se wouer, grins vläit e bëssen an üb dës kuerz Wouerhuelung sou 5 bis 10 mol den Dag. Huel hei virun allem och wouer, wéi deng Opmierksamkeet wärend deenen zwee Otemzich wandert. Dëst wäert se maachen an dat ass normal. Wann s de mierks, wéi s du ofschweifs, laach deenen anere Gedanken zou, looss se weiderzéien a komm mat denger Opmierksamkeet erëm zréck bei deng Ootmung. Dës Fäegkeet nennt een och nach Mindfulness. Bemierken, wann deng Opmierksamkeet vun deem fortgeet, deems du deng Opmierksamkeet wëlls ginn, dat ass d'Kompetenz, déi der hëlleft opzehale mat spectatoren. Du wäers dann d'Spectatoren wouer huelen an deng Opmierksamkeet erëm douce zu de Sensatiounen an dengem Kierper dirigéieren. A wéi ass d'Geschicht vum Merit weidergaangen? D'Merit wollt léieren, sech besser op Sex kënnen anzeloossen a méi Orgasme beim Sex mat senger Bezéiungspersoun ze hunn. Nodeems et e bësse probéiert huet an näischt esou wierklech geklappt huet, duecht et sech, Off, am Fong egal, ech probéieren awer elo net beim Sex en Orgasmus ze hunn. Amplaz hat et mat senger Bezéiungspersoun eemol d'Woch eng Stonn, wou se sech gekusst hunn, Massage gemeet an oder Oralsex haten. Si hunn just e bëssen ronderëm gespillt a gekuckt, wat sech gutt ufillt. An dräimol dierft der roden, wat passéiert ass. Genau, Orgasmen. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.